Wel, oce, okay, perfformiad da heno, um, cyrra 4-1 efo'r yn erbyn y dre newydd. Um, Ysdi mwynhau? Do, oedd yr atmosffer yn biliant. Uh, Oedd e'n canu'r can tequila yn, uh, yn y mhwys gen ond uh, very good performance. Dwi'n meddwl o'n am 65 munud oedd o'n ei well tîm by country mile. Unwaith oedd y bedwerydd fynd fewn oedd y gêm di giro, so nath ni slacio chydig ond Oedden ni reit traumatic considio'r gol ola, ond uh, all in all, very good performance. Oedd yn atmosffer da rhwng y cae hynna, ond oedd? Ah, briliant, briliant.
Bo, bo man dan yn mynd home, away, bob tro, maen nhw'n... Rydych man at y gem bala na hwnna, dyr un, dwi'n fel. Uh, Ti'n gwisgo fyny eitha Mexican? Ar y ffordd nôl,
um, Ei, ti'n bod yn chwarae dip, uh, reis regular diwedd yma, Cari? Do. Um, chwarae dau fyny ffrynt, um, sy'n gen ti barneriaeth da fo Jamie erbyn hyn. Oes, oes. oes ti'n mwynhau?
Dan, um,
Mae'n hard work chwarae fyny ffrynt mewn eich hun, sa Brisi'n dweud yn peth, ond uh, da ni'n complimentio yn gilydd fyd, a um, dwi'n meddwl nhw'n ei cicio on, man. Gynna ni free hit, neu byn TNS, so wedyn, nawn ni yeah. uh, bala, nawn ni cicio on o'na. Na chdi.
A wedyn, um, mae gen i ni gem fawr, wrth nesaf fan TNS, no. um, beth ti'n disgwyl gyda nhw? Um, o, o'n i'n siarad efo rei o hogia Newtown, de, just run around. Fel dwi'n dweud, free hit, gan ddim byd i gochi, so... Yeah. Am y 1-0 na eto, scrappy 1-0, so chi'n cymryd scrappy so, 1-0. So oedd yn neud eisiau.
Um, Gys ti gol dda hynna fyd? Do, Sinar. Sinar oedd e? Na, gi.
O'n i'n gwybod, ni'n disgorio fan hwnna, so ni'n meddwl bod wedi dal i allan, ond uh, na, neis, o hyd neis oedd ar y sgwrs rwyt. Nes i siarad o'ch di cyn y cyfeiliad, a chdi'n deud o hwnna yn y games um, ceta y tymor. O, mewn pa ystyr? Uh, lot o redag. Oedden nhw'n deutha ni dropio ar y, ar y six, y Denton, a mae o'n very good player a Fletcher, so... Lot o redag, neu gysgu dda heno, ond... Yeah. Uh... Be oedd y rheswm hynna i stopio nhw chwarae? Ie, yeah, yn union.
Da ni'n gwybod faint o dîp o'n nhw'n dod yn ôl a Bale a yeah. Mills Evans a Pwyd Llasta. O, centre half arall, Be uh, Barnes oedd y Mancor, so... Yeah. Da ni'n gwybod, maen nhw dda ar y Bale fi, so... Oedden nhw'n just trio cael nhw lawr i...

yeah, I'm absolutely made up. But yeah, 40,000 40,000 hits is pretty frightening to be yeah. fair, yeah, yeah. Um, so we'll finish the usual way anyway. Okay. So okay. mae'r cach yn y ddeg am y perfformiad hynna, Sean. Y deg, allan y ddeg, uh, bob, bob un uh, o bechgyn yn, yn um, ar, arddethog uh, heno. Um, we'll, um, beth ydy, beth ydy enjoy? Mwynhau. Mwynhau. Uh, dwi'n meddwl bod y tîm, a dwi dweud uh, i'r bechgyn uh, mwynhau uh, uh, yr penwythnos yma. Uh, mwynhau y, y result uh, you know, heno uh, yn ebrin y dre newydd. Um, achos mae'n y gêm wythnos nesaf yn anodd anodd iawn. Um, yn erbyn y, y, y potential uh, pen campwriaeth you know, yn, yn, yr, yn y league. So,

Wsos dwytha nes di deud wrtho i yym bod arna ni un i Drenewydd yym oherwydd oedden nhw wedi curo ni tair gwaith y tymor yma. Yym oedd yr ogia i fyny amdani hynna ddoedd? Oedd oedden ni Paul yym da ni da ni fyny gêm bob yym bob gêm da ni'n chwara t'od da ni da ni fatha fatha dwi'n deud da ni on it bob sho t'od da ni'n treinio dda da ni'n chwara efo high intensity

Um, yn wedig pan wnaethon ni ffoni nhw fyny. Um, dwi'n meddwl ar ôl hynna, ath i'n dweud bach downhill wedyn, ond um, todd y gem drosodd ac um, sy'n unig um, negatif heddiw, dwi'n meddwl, Paul, um, di considio. Um, so, da ni'n reit proud o clean sheet ni, a so, da bod yn neis just, just i gael clean sheet yn erbyn nhw. Ie, yeah, o'n i'n gweld, um, nes i, o'n i'n gallu gweld rampo yn, uh, yn gwylltio ar ôl y gol. Yeah. So mae'n meddwl lot i'r oga a cadw clean swift ydy. Ond, um, a nes i'n meddwl, da ni wedi newid y fformas, uh, ddim fformas, da ni wedi newid siap y tîm dim bach, tri yn y cefn. Um, di hynna di helpu ni fynd ymlaen? Mae ma wedi pol, mae'n ma gweithio pan, pan, pan da ni'n mynd yn ôl hefyd, achos, um, obviously, pan da ni'n mynd ymlaen, gyda chdi gymaint o hogia um, yn gallu chwarae yn y positions. To, obviously, Brookwell, left-footed, um, ar ochr chwith, na, oedd o'n Oedd o'n... Os am gair i disgrifio faint o effective oedd o'n first half, oedd o'n just yn unbelievable. Um, bo tro oedd o'n cael pel a dechrau o'n mynd i wneud rhywbeth. Um, ond so, dyna, dyna sef mae Danny wedi bod tymor yma, mae wedi bod yn superb. Um, oedd yn gen ti efo'r ochr arall wedyn, to, mae o'n cynnig rhywbeth gwahanol, ond eto to, mor effectif ar y bel. Fel ffynna oedd angos wrth bwytha cytu fewn a di sgorio fo troed chwith o. Um, ond wedyn ti'n sbio rownd y tîm, wedyn ti'n gweld gen ti Bradley, uh, Sean Bradley gallu chwarae, ar y ddoi ochr un ar un positions gyda chdi um, Darren Thomas yn gallu mynd allan i'r dde hefyd. Felly, um, ia, mae'r siap yn gweithio. Um, efo y pel a cep hefyd achos mae'r hogia yn ddigon onast i gweithio'n ôl a to, gweithio'n galad i'r tîm i helpu, helpu ni. Ydy, oedd y curo o'r gem bwysig o'n ydyn ni hyddio. Um, chos mae hyn wedi curo ni teir gwaith, ond hefyd mae'n ma sefydlu ni yn bedwerydd yn y cyngrair ar hyn o bryd a dwy gem i fynd. Um, mae'n edrych fi fatha bod ni yn garantid o bumat, felly mm -hmm. dwi'n meddwl os dwi'n iawn eithin da ni adra yn unrhyw play-off, yn gem play-off, adra yn gem gynta. Um, di hynna'n bwys i'r glwb, i'r player sefyd yn gwybod hynna? Yndi mae o, Paul, achos um, ta ti sbio fan o cyfnogwyr oedd yma heno. A da ni'n eithaf chi'n dweud, da ni'n garantid gem adra. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl o'n i dwblu o geat beth yma heno. um, yn y games, um, yn y play-off ma, achos todi drep wedi bod yn Ewrop o blaen, ac dyna oedd, um, dyna oedd EM fi yn personol yn pre-season pan nes i, pan o'n gwneud uh, interviews mae gyd, to, in the long, long term, to, dyna ni isio, ond um, dwi'n meddwl o'n i'n disgwyl yn y tymor gyntaf, ond fatha ni'n deud, to, da ni'n credu yn y garfan gan ni, um, dim just uh, yr un ar ddeg sy'n allan, mae'r sgwad gan ni, to, mae pawb yn neud ei jobs, mae pawb yn mor effectif os maen nhw'n dod ar, felly Twod, dwi'n meddwl da ni llawn heiddi um, y cyfle yn y play-off um, tymor yma, a fatha ni'n deud yna to home draw efo'r cofis yn gyd, um, to, canu dwnsio fath oedden nhw. To, fatha dwi'n dweud tymor yma pawb, maen nhw'n just yn pwysio ni a pwysio ni ymlaen, a maen nhw'n 12, 13, fatha so one man fatha maen nhw'n deud yn ffwtsbol. Felly, um, to, performiad da, gyda'r result e heno. i'r cyfnogwyr. A test bach, wrth nesaf, TNS, i hwnna'n tyff i. Wel, ni wedi ti'n rithau gyrra nhw, dim alir, Paul, yeah. um, yn y gyngfair, felly, ia, maen nhw'n gallu cyrra y lig fori, um, felly, mewn ffordd, dwi'n gobeithio nes nhw, achos allan nes nhw chwarae, allan nes nhw chwarae 19, nes nhw gobeithio, Paul. Na, tyd, moch pa tîm nes uh, ti'n nes yn allan, mae'n dod yn tough game. Ond um, da ni wedi dangos, da ni ddim dyna blwyddyn yma, da ni wedi bod yn defensively discipline, which nath ni yn erbyn Connors Key os oes dwytha, a gathen ni 3 pwynt yna dechrau tymor. Felly, toch, dau, dau gêm ond da ni wedi chwarae um, adra, Cey Cona, uh, Dre Newydd, dau masif o wyn, 6 pwynt ar y bwrdd. Da ni'n mynd i fanna os nesaf, gêm y fyw ar teli, a to, da ni, da ni llawn hyder eto Paul, a da ni'n mynd yna, obviously, dim i jyst wneud uh, numbers efo ni a gael yn troi'n drosodd fatha maen nhw'n neud i tîm ar hynny, da ni eisiau mynd yna i, i curo gêm.